so rega nditaure navanhu vamwari unogona nga wakabatwa mumba yemadrugs unogona nga wakabatwa muimba yeprostitution unogona nga wakabatwa mumba yakasiyana siyana muimba yauri mwari anokudana achinge akudana kana ukanzwa inzwi ukamuteera unoponeswa by the way we are on this one we are dependent and the same time we are independent we are dependent kuna mwari kuti tikunde chivi kana kuti tisagone kudonha kuti tirambe takamira we depend on god's power not on our power we are dependent but patiri dependent mwari chaanoita anobva ataura ataura tikanzwa inzwi we are independent to make our own choice its us who choose to listen the voice tobva taita zvare vanzwi kana kuramba tiri kwatiri tanzwa inzwi mwari haasi kuzokufosa munhu wamwari kuti ubve kwauri its your choice isarudzo yaunoita kuti ini ndamunzwa mwari ataura neni wamunzwa wobva waita sarudzo wobva wamuteera wamuteera wobva akuponesa so mwari anongoti zvamusina zera nachivi method yandinayo ndeyekungoti vhangeri richinge raparidzwa watonzwa inzwi wobva wamusarudza wamusarudza wobva akuponesa ndoplan iripo so mwari chaari kungoita Ah, I might not mention your sin, but Mwari chaari kungoita ari kuti nyaya iyi hauigoni wega munhu waMwari. Iyi nyaya iyi hazvinei kuti uri ani, apa panoda Jesu kuti atibatsire. Apa nda Jesu apa. kana jesu akasapindira zviro kwazvo kudenga hatigaendi asi totenda nemhaka yekuti jesu nyaya iyi akaitanga ende haasiri nyaya dzake munzira anoipedza kune avo vanonzwa inzwi vamwe vanoimba ndanzwa inzwi ndanzwa inzwi musanzwa inzwi risiririro inzwa inzwi rinokusvedza kuruponeso ndakanzwa inzwi ucharamba uchipisa usapise kusiko pisa pana mwari ndiyega muponesi ndiyega anoponesa anotsvaka vose vakarasika kuti vauye mudanga vachinge vauya mudanga nyaya yanaka so our mission is very simple it is to proclaim the word kana chinge tariparidzira 2414 haiti ndevose vanotendeuka inoti chigova chapupu in other words there is a time that is coming mwari paachakubvunza kuti zvakamira sei unenge usina excuse nekuti shoko rinenge rakasvika wanzi haiwa hauna kunzwa here kuti nyaya iyi yako iyi e, inotobatsirika kuna jesu ah, iwe kun'anga haibatsiriki kai kumwe kumaprofita haibatsiriki kai kumapasta haibatsiriki kai inongoda jesu yako iyi nyaya iyi kana uchinge waenda kuna jesu unoponeseka muprofita haana zera nachivi n'anga haina zera nachivi pasta havana zera nachivi hakuna munhu ane zera nachivi zvoda mwari kuti atibatsire nemazuva ataakurarama with no doubt kristu waapedyo kuya bvunzo handozvibvunza ndewekuti kana achizoonekwa inini ndichaponeswa here iwe uchaponesekawo here asi ungava mufaro wangu kuti mwari achitibatsira achitipa simba randoziva bhaibheri richindiudza kuti is more than willing to give us the power that enables us to live according to his word kana chinge tamukumbira kuti atipe simba anotipa toponeswa aripo mwemuimba anoimba obva ati riripo simba mumaropa nyaya yajesu yekufa iya yanga isiri nyaya duku inyaya yekuti kana tikaitora with seriousness yainodiseva tinopona but tikaitora zinyekenyeke tikavimba navanhu vasina simba vasina zera nachivi hatipabuda apa panoda mwari apa mani hatina zera nachivi apa usavimbe nemunhu munhu wamwari vimba najesu jesu ndiye ega anoponesa rega nditaure ndichiti mwari akaponesa havana rakabhu chifeve ndiye mwari achiri mubhizinesi rekuponesa mwari akabatsira vana manasa vavaita zvizhinji he is the same god who is still in the business of saving humanity there is not even one asingaponeseke pamberi pamwari kuna mwari anoponesa munhu wamwari wadiko wasarudza kudzoka kuna mwari wadiko wasarudza kuenda kuna muponesa anoponesa regai ndikuudzei there is power in the wonderful name of jesus and in jesus we do obtain the power to become the saints of the living god iwe haupagona apa apa upagona thats why pauro achinyora obva ati ndingaita zvose naiye unondipa simba toda simba rinobva kuna mwari apa we need the power that come from god dakutinamate nevanhu vanoti mwari tibatsireiwo tipewo simba tipeiwo simba mutipe simba mwari rekuti zvatisina zera nachivi tisafe tabva pamuri asi tirambire pamuri chinge tarambira pamuri we know and very much we know kuti imi samwari muchatiponesa ndo vanhu vakadaro ndovanoda kuti ndinamate navo uripo here ama yangu uripo here toda kutenda da kutenda regai tinamata gai tiwane nguva yekunamata eh, ngativhare maziso apo tinonamata baba vedu vari kudenga totenda mwari nekuti muri mwari totenda ishe nekuti matibuditsira kuti panyika pano takaona manifestation yezvinhu zvakatangira kudenga apo satani akatosvika pakunyengera kunyange ngirozi ende achiri kungotinyengera kunyange nanhasi tibatsireiwo mwari kuti tiponeswe toda kutenda mwari nekuti matibuditsira kuti isu zvatisina zera nachivi nyaya ingoripo mwari kuteerera inzwi renyu imi motipa so rega nditaure navanhu vamwari yo unogona kunge wakabatwa mumba yemadrugs unogona kunge wakabatwa muimba yeprostitution unogona kunge wakabatwa mumba yakasiyana siyana muimba yauri mwari anokudana achinge akudana kana ukanzwa inzwi ukamuteera unoponeswa by the way we are on this one we are dependent